Fy enw i Wendy Phillips a fi ydi arweinydd Cylch Meithrin Crymych. Rwy wedi bod yn cysylltiad a'r meithrin ers ddwy flynedd ar bymtheg a y tymor yma mae ganddo ni pedwar ar ddeg o blant yn mynychu yn ddyddiol. Mae'r cylch yn agored i bawb o yr ardal ac yn y gymuned a mae ganddo ni tair aelod o staff. Mae'r rôl arweinydd yn newid o flwyddyn i flwyddyn, ond dal yw'r y clod a'r palch, y balchder o cael fod yn arweinydd a'r gylch mor hapus sydd yn y cymuned. Mae mwyafrif o'r plant sy'n mynychu'r cylch feithrin eleni 'da ni yn Crymych yn o gytrefi ddi-Gymraeg a rydym yn y cylch meithrin yn Rhaid sylfaen arbennig iddyn nhw a dechreu meithrin nhw trwy gyfrwng y Gymraeg. A mae hyn yn bwysig iddyn nhw trwy addysg a'u gofal yn lleoliad mor wledig â hyn yn gogledd y sir. Rydym â thema newydd bob tymor yn dilyn y thema a'r thema y tymor yma ydy Ffrindiau'r Môr. Mae'r plant wedi bod yn ffodus, ni 'di bod ar nifer o dripie, ni 'di mynd lawr â'r plant i Wdig, a ma' nhw 'di cael y profiade anhygol o edrych ar be sydd yn byw o dan y môr o amgylch yr arfordir yma yn Shir Benfro. Mae'r plant wedi dal cranc, ma' nhw wedi edrych ar seren y môr, a hefyd wedi bod allan ar y trath yn mewn pyllau dŵr yn chwilio am byd natur ni. Ni hefyd wedi yn cynnal trip a fy rhieni yn cefnogi ni fynna a dod a ni a lawr a ni i'r orsaf bad achub yn Dinbych y Pysgod ac yna ymlan i'r trath a wedi cael hwyl a sbri yn y tywod a mewn yn y dŵr yn y tywydd anhygoel yma. Eto, i ni'n cael profiadau gwahanol i'r plant a mae'n bwysig bod nhw yn cofio ac yn cael eu dysgu am gwahanol traddodiadol hen Gymraeg. Yym amser y yr ŵyl Nadolig, i ni'n mynd lawr i'r pentref i Capel Seion a cynnal cyngerdd Nadolig traddodiadol a ma'r gyd- gymuned i gyd yn cael gwahoddiad i ddod i cefnogi ni. Hefyd, i ni mynd allan ar fore sesiwn cylch i canu carole o amgylch y pentre. A yr sesiwn cynta, i ni mynd i weld y busnese, a mae hyn yn dangos i'r plant beth sy 'da nhw yn y pentref lleol, bod ddim isie mynd tu allan y pentre, a cofio cefnogi pobl lleol. Yna mae'r sesiwn, yr ail sesiwn, i ni mynd o amgylch y teie a pobl yn falch iawn i weld ni a cadw'r traddodiad i fynd o ganu carolle a hefyd casglu calennig. Rydym yn elusen cofrestredig a mae codi arian yn rhan enfawr o gylch meithrin. Rydym wedi cynnal bingo, pedlo noddiedig a yn ddiweddar mae'r plant yma wedi bod yn cymryd rhan mewn treiathlon. a hyn yn hybu eu iechyd, maen nhw wedi bod yn rhedeg, maen nhw wedi bod yn beicio neu pedlo, a wedyn y trydydd ran o'r triathlon oedd chwilio am drysor a ni nôl i'r thema o ffrindiau'r môr. A mae hyn yn dod fewn a'r gymuned, i'r cylch,

Eleri Bowen ydw i, dwi'n fam i Leisa sydd yn y cylch ar hyn o bryd. Yym dwi... Mae plentyn 'da fi hefyd sydd wedi bod trwy'r cylch a bellach yn mynychu Ysgol y Freni a siarad o brofiad o ran rhywun sy... o ran yym plentyn sydd wedi bod trwy'r cylch gyda fi dwi wir yn teimlo bo' nhw'n ca'l y sylfeini gore o ran ethos Gymreig ac o ran er y patrymau bydd angen arnyn nhw yym a maen nhw wedi cael paratoad llawn dwi'n dwi'n teimlo yym wrth bod nhw'n mynd i'r cyfnod sylfaen yn Ysgol y Freni. Yym o ran dw- dwi'n teimlo mae yna brofiadau Cymreig o ddydd i ddydd yn y cylch yym yn yr amser stori, y caneuon yym A a mae'n amlwg bod 'na ethos Gymreig yma yym er gwaetha'r ffaith bod yym llawer neu'r mwyafrif o rieni erbyn hyn yn siarad t- Saesneg yn y cartref yym o ran croesawu rhieni ac o ran ffarwelio yn ddyddiol 'yn ni'n clywed negeseuon yn ddwyieithog ma' 'na gyfarchiad Cymra'g hefyd felly ma'r patryme cynnar 'na'n ca'l 'u sefydlu y tu allan i'r cylch 'i hunan hefyd. Yym a dwi hefyd jyst yn teimlo o ran y profi- profiade ma' n'w wedi ca'l yym yn ystod 'u cyfnod yn y cylch dwi'n teimlo ma' traddodiad yn bwysig a bod yn rhan o'r gymuned leol yn bwysig hefyd yym o ran y ffaith bo' nw'n ca'l cyfleoedd lu i fod allan yn y gymuned yn ymweld â busnese lleol. Yym a hefyd yym ma' pethe fel y gyngerdd Nadolig ma'r ffaith bod bo' n'w dal yn cynnal yym y gyngerdd Nadolig lawr yn y capel, bo' nw'n myn' mas a'r yy plant i ganu yn y gymuned hefyd yy yy cefnogi pethe fel bydd 'na Tractor Run gyda ni nawr yn mish Medi yym a ma'r ma'r ma'r gymuned hynny falle'n cydweithio gyda'r cylch fyn 'a hefyd felly 'yn ni'n edrych mlan dwi'n credu pan fydd Twm hefyd yn yn mynychu'r cylch yma yn cwpwl o dymhore.
Rydym fel cylch yn gweithio yn agos iawn 'da Ysgol Lleol, Ysgol y Frenni, hefyd mae ni'n ffodus iawn i ma' ma' i ni'n gweithio hefyd 'da'r meithrinfa sy drws nesa', a ma'r plant yn medru my- ca'l 'u pontio o un sesiwn yy i'r llall, a mae e ddim yn rwbeth yym mawr fel o'dd e blynydde nôl, ma'r pontio yn gweithio a ni'n cyd-weithio yn arbennig o dda 'da'r staff a'r plant ar y yn y ddou lleoliad. Mae pwyllgor da ni hefyd a maen nhw'n bwyllgor cefnogol iawn a ni'n falch i weud yn Crymych i ni'n cyd-weithio'n dda, i ni'n gylch hapus, mae'r plant yn hapus a wedyn mae'r staff yn hapus a hynna sy'n bwysig bod ni yn medru roid bywyd a dechreuad arbennig i'r plant.